Pam yn y byd wnest ti gytuno i wneud hyn?
Fi'n gofyn fy hun yr un cwestiwn drwy'r amser, pam wnes i gytuno wneud hwn? Oedd e'n swnio fel syniad da dau fis yn ôl, a nawr bod ni 24 awr cyn y noson gynta, fi yn gofyn yr un cwestiwn. Ond uh, dwi'n edrych mlaen ato fe, fi wedi mynd yn llai nefus fel bod y noson wedi dod lan, ti'n mo? Um, Ie mae'n rhy hwyr nawr on'd yw e? Braidd ydi ie. Yy ti 'di bod yn ymarfer am wythnose sut ma' n'w 'di bod yn mynd? Ie marfer ers tair wythnos yym ma' rai' fi weud fi 'di mwynhau pob sesiwn yy pob un yym fi 'di bod yn yy fi 'di bod chydig we- yn rwystredig ar brydie wrth ddysgu'r came yym a'r peth anodde dwi 'di ffindo yw perfformio dawns. Ti 'di neud e o'r bla'n Llinos ti'n gwbo be' am be' fi'n sôn t'mo' Ti'n dysgu'r camau a wedyn ma' raid ti roi'r coese gyda'r breichie a wedyn y breichie gyda'r y posture t'mo' a dyna o'n i'n stryglo gyda wnna chydig bach ond yy ma' Camilla 'di bod yn brill ma' mhartner i 'di bod yn ffantastig ma' hi 'di bod yn yy yym cadw popeth yn itha ysgafn a a ni 'di mwynhau'r sesiwn sesiyne 'da'n gilydd a ni'n edrych mlan at y noson gynta. O's unrhyw beth diddorol wedi digwydd yn ystod yr ymarferion? Lot o bethe diddorol 'di digwydd yn ystod yr ymarferion. Peth be' sy'n od yw bod Strictly Come Dancing yn ffilmio pob sesiwn. A er bod, t'mo', fi 'di dod i arfer gyda camra yng ngwynebu wrth gyflwyno un ar pump a wedyn uh, Blue Peter, um, mae jyst bach yn od pam ti'n ymarfer, pam ti'n treino, maen nhw yna drwy'r amser. Felly, um, ond ni di, fi wedi edrych yn dwp ambell waith pan fi'n dysgu cam newydd. Fi wedi gollwng Camilla uh, yn anffodus a um, nes i hwnna um, echddoe. Oedd yna ddim lot o hwyl a oedd e jyst yn atgoffa fi pa mor beryglus a technegol yw'r yw um, dawnsio hefyd. Um, ond um, ni wedi mwynhau pob sesiwn. Mae wedi bod yn gret a fi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at uh, nos fori. Nos fori! Wyt ti'n barod ar gyfer nos fori? Ti'n gwybod y symudiadau yn ddigon da? Ti'n barod? Ti 'di paratoi yn meddyliol a phob dim? Ie. Wel ma' wnna'n bwynt da. T'mo' ni wedi paratoi yn drylwyr ar gyfer nos fory. Yym ma'r ochor gorfforol yn ddiddorol achos fi'n defnyddio rhannau 'y nghorff fi erioed 'di defnyddio o'r bla'n. A ma'r ochor feddyliol yn bwysig hefyd achos dysgu came newydd ond dim jyst dysgu n'w on' perfformio hefyd. Ni 'di neud e lot o weithie yn ymarfer wythnos yma. Fi 'di bod yn hapus gyda'r porfformiade ni yn ystod yr wythnos. Pwy a ŵyr be' fydd yn digwydd yn uh, pwy, pwy o'r bydd yn ddigwydd nos fori. Sa'n sa gwybod, ond gobeithio fydd um, digon ymarfer yno ni i wneud yn dda. Mae'n rhaid i fi sôn i ti am y wisg.
y wisg? Ie, yeah, diddorol, Llinos, diddorol y wisg, ie. Yeah. Wel, ti'n mo, wrth weithio ar Blue Peter am dros ddwy flynedd a hanner bellach, wedi gwisgo am bron bob dim, fel menu, fel baban, um, unrhyw beth, really. Felly, ys ymostod fi am, am, am y wisg. A hefyd, mae'n sioe yn dweud. Felly, mae'n rhan o'r sioe. Mae'r wisg, mae'n rhywbeth mae pawb yn trafod. A ys dim dewis dy fi. Porffor nos fori, exclusive i chi fanna. Porffor.
Beth am y beirniaid? Wyt ti'n ti ofn nhw? Ti'n edrych ymlan i glywed sylwade n'w? Ie ma' yy... Ti myn' i weud unrywbeth wrthyn n'w achos ma' rei... Na. ...pobol yn ateb nôl. Ma' lot o bobol yn ateb y b- yy beunedd yn ôl on'd 'yn n'w? Nes i gyfarfod Arlene wythnos dwetha a odd 'i'n neis iawn i fi a nes i ofyn iddi ti myn' i fod mor neis i fi nos Sadwrn a wed 'ddi na. Grêt. Yym a yym a Bruno 'r un sy ma' lot o hwyl yn Bruno ma' Craig wastad yn gas yy at bobol a Len yw'r beunad t'mo' mwya Yym fe fe sy'n rheoli popeth a gweud y gwir. Pwy yw'r gobeithio fydden n'w jyst gyd yn rhoi tua wyth i fi ar y noson gynta a gweud dim byd on' sai'n credu bo' 'na myn' i ddigwydd. Yn wahanol i'r arfer ma' 'na raglen arall ar y nos Sul yndoes felly fyddet ti'n ffeindio mas ar y nos Sul os ti 'di ga'l dy gicio mas o'r gystadleuaeth ond fi'n siŵr fydd hynna ddim yn digwydd beth bynnag. Os rhaid ti aros wedyn trwy'r nos Sadwrn cyn i ti glywed y canlyniade? Mae'r strwythur 'di newid eitha lot ar yy Strictly Come Dancing eleni. Ma' 'na sioe ar nos Sadwrn a ma' 'na sioe ar nos Sul. Felly mae'r dawnsio'n digwydd nos Sadwrn a wedyn y canlyniade ar nos Sul. Fydd pobl yn y stiwdio ar y noson yn gwbod pwy sy 'di mynd allan. Ond fydde raid i'r cyhoedd sy'n gwylio ar deledu yy aros tan y nos Sul i wbod. Felly fyddet ti'n iawn, byddet ti'n dod i bob sioe fyddet ti'n gwbod a 'nai tecsto ti yr ateb. Grêt!
Wel dwi'n rili edrych mlan i weld ti'n dawnsio. Ti'n nerfus ti'n hyderus ti neu ti jyst yn edrych ymlan? Pob un o reina.
Nerfus, hyderus yym mae'n frawychus yym mae'n mynd i fod lot o hwyl os unrhyw beth arall yym dyna be' sy 'di bod yn amlwg rhwng rhyngtha i a Camilla drwy gydol yr ymarfer yw yw'r yy yr hwyl ni'n ga'l wrth ddawnsio. Fi 'di mwynhau dansu came newydd, sgil newydd. A hoffwn i aros mewn am o leia chydig o wythnose jyst t'mo' jyst achos ni 'di marfer mor galed ar gyfer y y ddawns felly bysedd ar groes, cofiwch bleidleisio a phob lwc geth. Ie, ti 'di clywed am y grŵp sydd ar Facebook ar hyn o bryd, Gethin' to Win Strictly Come Dancing? Yy fi 'di clywed sy bod 'na yym clwb bach ar Facebook ydw yym yy mae mae'n anhygol a a t'mo' be' sy'n anhygol yw pa mor fawr yw'r sioe. Yym fi'n cerdded lawr y stryd ma' pawb yn gweud o ti'n neud shwd i ca'l mense ti'n neud ca'l mense t'mo' yym a a ma' hwnna jyst 'di bod yn yy ddiddorol iawn i i weld a a'n digwydd t'mo'? Yym ond gobeithio gewn ni ddigon o gefnogeth o o leia o o yy pobol adre yym a newn ni aros mewn am ychydig wythnose eto. Nawr ti dawnsio gyda Camilla wrth gwrs. Hmm. Wyt ti'n ffansïo hi? Llinos.
Fi methu ateb cwestiyne fel 'a. Ydw i'n ffansïo Camilla? Ffff! Wel, ma' bywyd yn galed ar hyn o bryd, fi'n cael treulio pedwar awr a hanner bob dydd gyda yym yym merch blond o o Ddenmarc yym sy'n dysgu fi sut i ddawnsio, ie. Ma' bywyd yn galed.
Ti myn' i ofyn i mas ar ôl y sioe? Cer o man iddi.
Ti'n chwysu lot pan ti'n dawnsio? Ydw.
Yd- ydi dy ddwylo di'n mynd yn sticky? Be' ti'n trio gofyn?
Na f- fi Camilla yw'r partner perffeth yym hyd yn o'd ar ôl cyfarfod y y y dawns fel eryll fi'n falch falch falch dros ben bo fi 'di ga'l hi. Yym mae chydig bach fel mam yn dysgu'r ffidl i fi t'mo' mae'n gweud sut ma' fe sut mae fod. Dyw 'i byth yn gofyn sut ydw i mae jyst yn myn' mlan gyda fe a fi'n ymateb yn well i rywun fel 'na t'mo'? Yym ar yr un pryd mae fel gwraig achos mae'n ffono fi bob dydd Gwener 'ti 'di bwyta? Yy cofia chwech o'r gloch ma' gen ti gyfweliad fan 'na a nawr gloch ti nôl yn Blue Peter a fory ti'n neud hwn a hwn a hwn. Felly yym Mae'n berthynas eitha od, a fi'n treulio mwy o amser gyda hi na neb arall nawr, t'mo'? A nes i ond gyfarfod hi dair wythnos yn ôl. A mae'n bert iawn efyd wrth gwrs. O, wrth gwrs. Diolch ti Gep. Croeso, diolch yn fawr iawn.